Mwathani agocwo rĩngĩ, ndĩrenda kwaria ũhoro wa mwaki. Mwaki wĩtagwo Jehova Ngai, mwaki ũcinaga, na ndĩrenda kũhoya, gũkũhoera, na niĩ ngoragwo ndĩ violent ngĩhoya na ngĩita mahinya ma nduma, tondũ nake ngoma ndokaga gũgwĩka wega okaga agũtharũranie okaga akwanange nĩ ndĩrenda kuoya hinya na mamlaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo manasareti nĩ ndĩrenda kũharũrũkia igũrũ rĩaku ngai na nĩgetha rĩrĩa rĩnyamarũraga harĩ othe mohetwo nĩ ndĩragwĩta ngai na nĩgetha unange mĩnyororo yothe ya ngoma ũtuange cioho ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo wa nazareti nĩ ndĩrathũkangia roho ũrĩa ũkaga kũrehe mĩrimũ thĩinĩ kũrĩ andũ aku roho ũrĩa ũkaga kũrehe mathĩna roho ũrĩa ũkaga kũrehe ikuũ premature death thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo ũratwĩra twĩnyitĩre kĩa hinya na nĩkĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩ ndetĩkia igũrũ rĩa ũyũ ũrĩ- tũrĩte anyamarĩtwo tũrĩte na mwana ũgwanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩ ndatuanga mahinya macio atũrĩte akĩthĩnio nĩ mũgongo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩ ndĩratuanga mahinya macio ngai ũtwa- ũtwĩrĩire tũ- tũgũtũra mũtũrĩre mwega mũraihu wa thayũ wa gĩkeno, na tũgũtũũra matawa maitũ magĩakanaga, nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ ta tawa ũmũrĩkaga kũraihu, tawa wa ngoro citũ nĩ ũrĩakanaga, na ũthingu nĩ ũrĩthingithagia, nĩ ũrĩtuangaga icoki ciothe. Wĩgwatĩre nĩ tondũ nĩ maitũ. Me gũkũ rĩera-inĩ, maũndũ mega na ndũrĩ wa maka rĩu. Magwetereire o hau. Wĩgwatĩre ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩgwatĩre gũtherema tondũ icio ciothe nĩ citũ. Nĩ ndakwĩrire hau kabere. kabere atĩ ndahatĩrĩirio nĩ mathĩna makandigicĩria ũmũthĩ ũyũ marĩa ngai anjĩrĩire ona ndingĩhota gũgũtarĩria na ndirĩ ndaima thĩinĩ wa raini yake thĩinĩ wa ũthingu o ũrĩa wa- waigire atĩ watũra wĩ mũthingu thĩinĩ wa mũhuro ũyũ wa riũa gũkũ kwaraga riũa gũkũ kuraga mbura na ĩgakĩa nĩ ũrĩyonagĩra wega na ũtugi wa mwathani nĩ ndĩyoneire na nĩkĩo ndĩraigua hinya ũcio ũrĩa wĩkaga maũndũ ũnyingĩhĩire to maũndũ ma kĩmwĩrĩ nĩ- thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho nĩngenaga nĩ kũguũragĩrio ngenaga nĩ kũgitagĩrwo ngenaga nĩ ngai ũyũ kwaragia na nga- na ngaigua ngai arokũrathima nĩ ngũkwĩra maingĩ nĩ ngũgũtungata wanjĩtĩkĩria receive what you need in Jesus name amen